Галерейӑна тӑвас тесе ӗмӗр хам ӗмӗр тӑршшӗпех кунтӑлнӑ. Сирӗн кун вӗсленӗ. Ҫак пирва ҫак ҫуртне турӑм. Ҫак кунне мастерской пулнӑ, сехе тата салон, унта та галерей. Вот. Кунта ӗнтӗ мӗн пуррисем ҫакӑнта пуҫтарнӑ Вильде Ивановна. Ну, ӗнтӗ пысӑк ӗҫсем

Ну, вӗтенӗ тӑвас. Эп ӗнтӗ скульптор пулнӑранпа ӗнтӗ скульптора тунас. Ак ӗнтӗ Инка-Инка ташӑ пур. Ҫав ҫӗрсем йӑпа каймаҫҫӗ, хире хирӗҫ ташласа юрлаҫҫӗ. Вара пӗр-пӗрне ылмашӑнса сӗле ташлас. Вот ҫакӑ ӗнтӗ икӗ дуло. Ача чухне курса ӳснӗ вӑл. Ҫав вӑхӑт ӗнтӗ кӗсен тата ӗнтӗ ҫак тӑватӑ ӗмӗре пӗлтерет. Пӑлхар ӗҫӗ те ҫак тӑванӗ, тӑванӗ Энӗри Цигарин те пирӗн, вот вӗсем ҫавсем те тата. Ҫапла та калама пулать. Унтан хватча пуҫ, унта унсӑр пуҫне ӗнтӗ виҫӗ пирӗн чӑвашсен асамлӑ сасӑсем пур. О, Э, Ш, Ü. О питӗ вӑл ҫӗк, ҫӗк, ҫӗ, ҫиҫӗм, вут, э, шыв. Вот вӗсем, виҫӗ стихи. Вӗсем вара ҫак тӗлне пӗрлешсе вара ҫӗрсе вырӑ тӑвасть, этемлӗхе пӗлтерсе ярать. Вот ҫак ӗнтӗ пирӗн тӗнчемӗнле этемлӗх вӗрне пулса кайнӑ истори. Пирӗн Библире юратнӑ. Вот. Вӑт ҫакӑ пӗтерекен япала. Мӑшӑрпа чӑвашла каласа хутма вӗренесчӗ тесен ҫав буквӑсенче мӗн пулӑ? О, ҫ, э, и. Вот ҫавсенче тӗрӗс калама вӗренет тесен хӑвӑрт вӗренсе вӗрен чӑвашла. Ҫак вӑл унсӑр пуҫне те аккусан юланутсем туман. Ку ӗнтӗ Россия кунччен княжество кӑна пулнӑ. Тепӗр кодоварисемпе, унмӑртсемпе, элчӗсемпе хутшӑнса кайнӑ Мускава, айта пӗрлешсе пӗр патшалӑх тӑвар тесе. От сана снаружи брату. Вот. Ҫавӑнтан вара Раҫҫей пулса кайнӑ. Унччен Раҫҫей пулман. Пӗрттерен каласан та пулман. Княҫествӑсем кӑна пулнӑ. Саян княҫестве пӗр-пӗрне пӑлса, тулласа кӑна курӑннӑ. Вӗсенчен нихҫан та патшалӑх тӑвасси пулмастчӗ пирӗнсӗр. Патшана шел те хайлавсем мансӑр кайнӑ уже. Хӑйсен ҫинче кӑна, эпӗр кӑна турӑмӑр теес. Саян, паласаянсем патшалӑхӗ теес. Тӗрӗс мар вӑл. Россия вӑл пӗтӗм халӑхӑн патшалӑхӗ.

Сан решетлетнӗ санӑн не тӑвӑр, не правный дворецсене мӗнсене тӑвӑр, ӑна укҫан та кунта пулмасть, анда тӑрӑш тет, сӑнах та тума памарӗҫ. Халь те памаҫҫӗ пулӗ. Мӗнлесен эпӗр куҫа мар кунта халь. Хӑй ӗнтӗ ҫӗршыв пултартӑмӑр, анчах та хуҫа пулаймарӑмӑр-ха. Вӑл ҫавӑн та сӑнарласа парать. Унӑн сӑвӑҫа кайсан те кунта ман чӑваш халӑхран тухнӑ паллӑ ҫынсем. Вот кунта акӑ пӗрремӗш коммунар Сорокин Етӗрне районӗнче коммуналлӑ утмӑл пӗрмӗшчен ҫулччен коммуна тытса та пурӑннӑ. Вот настоящая коммуна. Сен Симон Фурье ҫырса хӑварнӑ пек утописцен мӗнпе программипе коммуна ҫынсем пынӑ.

ҫак банк строительнӑйсене те ҫамрӑк комсомолец. Вот унта его вӗсемпе автобазӑра пулнӑ. Вот пӗр автобаза механик ҫавӑн портрети. Унта та ӳкерчӗксенчен курайпӑр. Пӗрле Петр Егорова сӑрарланӑ портрет. Савик Чапаев, пӗртен пӗр Чон Чапаев. Ытти Чапаевсем Пантӑксем, музейра тӑракансем, вӗсем фальшивлӗ артистсем кӑна. Артистикс, аккорд настоящего ансамбль. Эпӗ темиҫе ҫул шырарӑм. Пӗчӗк-пӗчӗк фотографисенчен тусласа, ҫынсемпе танлаштарса пӑхса вӑхӑтри, вот настоящий Чапай Савл. Настоящий урӑх ҫук-ха, ниҫта та. Ҫавӑнах. Культурӑсен пушарҫӑ ман шутнере Шемейкой галерея. Вот Дмитрийӗн мӗне скульптури надо вӑл шыв тыттӑму, пӑха пашалкне пуҫласа яракане, пытарса яракане, аллушӑн ашши пулать ӗнтӗ вӑл. Вӑл вӑл сийтӗ кунта чакнӑр тет, ҫакӑнта пӑха пашалкне пуҫласа яратпӑр тет.

хӑйне питӗ нумай скульптура. Кунтан вара скульптурӑсенчен акӑ эремен ҫӳлте бюст Сиван, иеромонах Сиван. Вӑл старый Афоньра манманаха йышӑннӑ. Кунах пулма йывӑр. Вара кунта ӑна тӗрӗс старица кӑланӑ. Сан таврӑнса, ҫавӑнта хӑвӑн республикӑра, патшалӑх кунта, ҫавӑнпа тиркисене ҫӗнетсе тӑратмалла тенӗ. Вӑл вара чӑнах та пурсӗпе те, тӑрмӑра та, ыттисемпе те, шумерлӗ те тиркисем туса ҫӳрерӗ. Кайранна Варнал ӗнтӗ халь вӑл ӑна категорийӗ кар пулас. Вӑл вара тике юлашкинчен полез края та шӑтӑка, эрявна вара ӑна, скорее всего, путарса лернӗ. Мен если вӑл питӗ образованный был, витӗмен. Вӑл ун ӗҫне чухне Мускавра дастан килетчӗс, ун патне креститься туман. Ӑна ун ятне ятне килетчӗс.

Ну, Ванде это настоящий чӑн художник пулнипе, чӑн художник вӑл скульптор кӑна мар, вӑл пуринчен те художник. Карандаш тытсан та художник, кисть тытсан та художник. Эпӗ те вот карандаш тытрӑм та, перо тытрӑм та, ак ӳкерчӗксем турӑм. Акӑ киремет ӳкернӗ. Мӗн вӑл киремет пирӗншӗн? Вӑл культура пуҫламӑшӗ. Вот сурпан вӗҫе, ытти именсем, яркӑтсе, мӗнсем, йывӑҫ. Унтан вертесе хӗвел сийте. Вот. Вӑл тӗнче пирӗншӗн киремет. Ӑна киремекен те калама пӑхас. Усал теме те тес, турӑ та тес, турӑ та мар, усал та мар, ним те мар. Вӑл вырӑн, таса вырӑн. Вӑл ҫутҫанталӑк. Вот вӑл савӑн. Вот киремет. А пошел мар. Вот ҫавна интереслесе йӑлаласа ӗнтӗ ӑна пӗр ҫулталӑк ӑнланнӑ, ӑна пирова кашни штрихне пӑхса илнӗ хӑса. Ӑна ура халитак пирӗн ҫӗр мӗнле хӗрарӑм пулать? Пирӗн вӑл питӗ пӗлтерӗшлӗ япала чӑваш хӗрарӑмӗшӗн. Хӗр хӗртен ун пӗр тумтир, пӗр япала, пӗр пуянлӑх, Пӗр капӑрлӑх, кайран ват та, аран кайса юхать та мана леҫ улӑштарать. Ҫапла ҫарамас хывӑса пӑрахса урӑх тумтир тӑхӑнать. Вот ӗнтӗ усал вӑхӑт. А кунта ӗнтӗ чӑвашсен ҫитулӑхӗ юлнӑ. Родо Васильевские унта вунӑ заповеди. Ӗнтӗ ҫак халалӗсем унта ӗҫленӗ. Йӗрӗсем кӑна мар, ҫемье вӑл пулнӑ, пире хӑневӗ те вӑл. Вот кӑлхахкалаҫҫӗ тесе пур. Эпир халӗ ӗҫленӗре тытӑннӑранпа пирӗн пата тӗрлӗ тупӑнман секретные явӑласем нумай илемлӗ килчӗҫ. Тӗлӗнсе каймалла пирӗн япала нумай. А йӗле ҫӳлте тӑраҫҫӗ ӗнтӗ. Леш резӗнсем, вӗсем шупка. Сӑнарсем кӑна пӑртак кӑлараҫҫӗ ӗнтӗ. Вӗсем кайнӑ, Вот вӗсем те сивтеҫҫӗ ӗнтӗ ӗнтӗ ҫак. Ҫак куҫма ҫак хӗрарӑма халаллаҫҫӗ ӗнтӗ. Хӗрарӑм пулса пурне весть пирки. Ҫӳлтен те манӑн несӗлсем чи ҫӳлти ялав, кунта ҫӗн вӗсен инкекӗсем кайӑк хӳрипе силеннӗскер. Вӑл хӗл. Электричество символы. Пирӗн чӑвашсем пӗлнӗ епле Хӗмлететпӗр. Вот вӑл ҫав хӗл. Эпир пирӗн яла ҫинче пулмалла вӑл. Малла чӑн патшалӑх пулсассӑн ҫак яла мансӑртпа тен ҫакӑ пулмалла. А яла тӗпӗнче вара вӗсемсӗр ӗмӗрлӗх Орнамент. Пӗрринчен те Египет либеральнисем, тепринчен Шумерти хрансем. Вот пирӗн кӑп ҫавӑнтан килет. Эпир ҫичен сехирсем тӑрӑх тӗве хӳринчен тытса ҫӳремен. Эпир ҫӗрӗшсенӗсем пулнӑ ӗмӗр. Вот, вот ҫавна пӗтерет. Унта вара пин ӗнтӗ. Хӑвӑрсем те пур, вот пӗр хӗр, тавра ҫулсӑрсем. Вара Турӑ ыйтать, ирехӗр ҫӑл-ха Турӑ ватма тӑу ӗҫне ӑна вӑрҫсӑрлатать. Вот чӑвашсем уйӑха чипер вай, алла илекенсем чӑвашсем пулнӑ. Вот вӑл.

Кунта вара тепӗр мӗн те власть улӑхса тӑнӑ. Акӑ ӗнтӗ мӗн пӗрремӗшӗн те кунта ӗнтӗ сан пек тарӑху та пур ӗнтӗ какой-то пареньке созидание, тепринче окрама. Окрама ӗнтӗ мӗн теҫҫӗ? Картошенный бульт теҫҫӗ. Ну, как будто картоф ҫӗр умне курман ӗнтӗ чӑвашсем. Ҫӗр умне хирӗҫ пулса восстани тунӑ. Картук тесе ҫӗр умне. Ун чухнех пӗлнӗ чӑвашсем. Сӑмахӗ пур. Чӑвашсем пӗлнӗ, вӗсем хирӗҫ тӑма пултарма. А вот пирӗн мӗн тӑраннисем тӑрӑх вӗсем утӑ ҫулнӑ ӗнтӗ, ҫак вӑхӑтра пулнӑ вӗт. Хайхи ҫӗр упӑсь патне пынӑ ӗнтӗ, таса ҫӗр упӑсь патне ӗнтӗ шыв ӗҫме. Анда Акрамӑрри пуп

Акура-ха пирӗн юрӑ-тор ачисеки. Вӑл ачисекие ҫак сӑвва юрра юрласа мӗн юрӑпа култарать улӑп. Сӑнарлӑ вӑл сухалать, акассу. Акула чӗрӗсемсем вӑл чӑваш тумтирпе тӗп тӑваҫҫӗ. Ака ӑна кулас умӗн. Аппаретсем те ӗнтӗ улӑп. Мӗн тӑвать? Аки сухи, эрех турӑ. Вӑл пархатар хантарса тӑрать. Теприн те ӑна хирӗҫ ӗнтӗ. Пӑхар патшалӑх паттӑрӗ. Вӑл вӑл Сергей ҫав тырар монголсене ҫапса ҫӗтлекенӗ. Вӑл вот президенте кунта тӑрать. Президент вӑл отрядсем пӗр-пӗрин ҫине вӑрҫӑпа пыраҫҫӗ. Пӗлсен, кунта пӑшар патшалӑхӗ, кунта храмсем, вӗсем кунта ислам та пулман, христианство та пулман вӑхӑтра пӑшар патшалӑхӗнче. Мӗншӗн пӗлесен, калмыш килет, вӑл хӑй те чӑваш йӑли-йӗркипе мӗн тӑвать, ӑна апатлантараҫҫӗ. Уйрӑмсемпе, уйрӑмӗнпе фактически пӑшар патшалӑхӗ мӗн илмест, ислам илмест, а

Уйрӑмсене кашни уйрӑм пырса парать. Унтен ун чухне виле ӑса ун чухне тоже уйрӑмсене пӗчӗксенсем лавталан тавӑраҫ кашни умне. Кайран ҫынна забралась. Вот вара требовал полностью. А, а лучшие, вот, вӗсем вот тесе чӑвашла пурӑннӑ тесе вӗсене чуп то фактически аллӑ унта. Вӗсене ҫак чӑваш тӗнне кӗртет.

Вӑт аялта чӗрем ҫинче карта юрри юрлаҫҫӗ, уяв пырать. Вӗсем пӗлместен тумалла, кӗсем тармаҫҫӗ, хирӗҫ тӑмаҫҫӗ. Мӗн тумалла, ку мӗнсем вӑрҫӑ ҫыннисем пӗлмест, мӗн тумалла? Тӑрас-тӑрас те хайхи, аптӑранипе вара ҫаврӑнӑш те каяҫҫӗ. Вот ҫак культура мӗнле вӑрҫӑ ҫыннисен те хӑватлӑрах иккенне пӗлтерет вӑл. Вот тем более вот Ирина вӑл ҫак чӑвашӑн ҫак ӗмӗртен юлнӑ килнӗ ҫак культури вӑл вӑрҫӑ хатӗрӗсенчен хӑватлӑрах. Кинжалтан та, миксерсен те, пуринчен те атомный бомба та хӑватлӑрах. Ҫак вот. кунта ӗнтӗ мӗн пур? Кунти техника кӑвайнӑран вӗҫлемес. Вӑл графика та живописи тем те вӑл кунта. Хӑневерне ман техник, кунти никам та ӗҫлемест. Сенсене те ӗҫлеме пӗлместӗп. Художник, как же художник? Хӑйӗн художник текен ҫын, художник, вӑл никам евӗрлӗ те мар, только хӑй евӗрлӗ. Халӗ пирӗн темиҫе ҫӗр те художниксем курӑнать. Анчах та пӗри те хӑй евӗрлӗ ӗҫлемест. Пурте подражать тӑваҫ. претерым етӗрпе тепӗрле и так далее, и так далее, и так далее. Вӑл ҫав кӑна. Ман пӗр япала та пӑрахатӑн япала ҫук. Пурте хам шутласа кӑларнӑ, хамӑн чӗлхепе каланӑ япаласем кӑна. Ку ҫинчен калатӑп. Акӑ ҫӗр ҫӑл култарнӑ. Кунта ӗнтӗ тӗрлӗ шухӑша Ленин ӗнтӗ куҫарса янӑ, Троцкий ӗнтӗ пӗтерес тенӗ Жириновский пеккискер. Жириновский вӑл Индийский океанта тет, акӑ ҫумалла тет. Вӑл ӗнтӗ фактически фашизм вӑл тӗрӗссипе. Ценӑсене ҫавна кӑшкӑрат. Эпир ун пеккине хирӗҫлетпӗр. Тӗрӗс мар вӑл. Ленин каланӑ, ҫук тени кашни халӑх харпӑр хӑй. Формула хӑйӑрсене формула тесе. Вот Ленин ӑсӗпе пулса вот СССРта вара ҫав пек ҫынсем тухса вара пирӗн чӑвашсем те вот ставрӑнса чӑваш харпӑр хӑйлӑхе туса хураҫҫӗ. Автономи. Унта кӑштах ҫем. Ҫемӗн тӗллевӗ вӑл Пӗлтерет татах ӗнтӗ пирӗн сӗм авалтан килекен вӑл символ. Таҫта-таҫта Шумертан, Египетранах килекен, даже Атлантидран килекен символ. Вӑл электричество мӗне кӑсӑкне халь те уҫса парайман-ха никам та, пӗлместӗн. Хӑшӗ электрон тупас тейӗҫ, хӑшӗ темскер тупас тейӗҫ, нимпе тупмасть. Унта совсем рухлая была. А пирӗн несӗлсем пӗлнӗ ҫавна. Мӗскер вӑл смысл? Вот ҫав символӗ. Вот ҫак ӗнтӗ ман айри, ҫак ӗнтӗ галерее тӗп шухӑшлӑ арҫын тесе юрать. Ну, тына пӑртаках ӗнтӗ скульптурӑран. Ҫак ӗнтӗ скульптурӑсем те ӗмӗр шанӑ. Эпӗ чӑваш халӑхӗн хӑйӗн мӗнле курӑмне шырас, форма курӑмне.

Мана пӗрмере куратчӗҫ. Ман, мӗншӗн ман хӑйне евӗрлӗ пластика, пространство тата пластика хӑйӗн йывӑрлӑхӗ, сумлӑхӗ ман кашни ӗҫрех пулӑшӗ. Ҫавӑнпа та вӗсем ҫӑмӑлттай мар пӗрре. Кашни ман этюд хӑйне евӗрлӗ произведени.

Света Данилова та пур, хресте пур, и тата алли-мӗн пур, тетет. Ку вӑл ҫутҫанталӑк тӗлӗн ӗнтӗ ҫывӑл тетет. Вот вӗсем ташлаҫҫӗ ӗнтӗ пӗр ҫав пек пӗр пулса. А ку ӗнтӗ фонтан валедунскер. Кунта пӑлхар, ванса пӗттӗмӗн тунӑ, но пӑлхар вӑл все равно чӗрӗ.

Вот вӗсем те кӗтеҫҫӗ. Пирки илсе кайрӗ-ха тетӗ. Эпир вӑр-варӑн те машинӑсем ертсе килетпӗр. А вӗсем тӑраҫҫӗ. Вӑл халӑхне тирӗ трак санса кӗтсе. Пирки илсе кайрӗ-ха хора, хӑрупа пӗрле тесе. Вот халӑх сӑнарӗ пирӗн. Вот ҫавти сӑнар аса тунӑскер. Ӑна вара ӗнтӗ Пӑхар патшалӑхне вунвиҫӗ ҫул тутар монголсене тытса тӑрать чавса. Европӑна ҫулса, вырӑссене ҫулса. Она есть соображен цель мир буду ҫапӑҫу туса, Земля суверенен. Вот вӑл цель мир сӑнарӗ. Вот вӑл вара йӗркелесе ҫав Диван сӗтелне тутар монголсен ҫарӗсене ҫапса ҫӗмӗрет. Вот ҫӗмӗретте вара

Вот. Шукаровӑра студнисенчен ӗмсе Трофимов та пурӑн, ыттисем те пурӑн те, темӗн ӑрунӑсем темсем шутлакаласа калаҫ, шутламалли ним те ҫук. Пур вӑл, акӑ, ҫырулӑх. Вот. Кӗпе арки ҫинчех вӑл. Кунта садик ҫырнӑ, афоризм садик ҫырнӑ. Тимӗр хапха витӗр айӗнче тухмасӑр апата ан тирке. Федорӑн шыв ҫителӗклӗ, тесе ҫырнӑ ҫакӑнта. Авне пӗтерет вӑл. Ҫак тимӗр ӗмӗр витӗр тухмасӑр халь тимӗр ӗмӗр пырать. Шу ӗмӗр, шу ӗмӗрсем вӑхӑте пулчӗ ӗнтӗ. Халь тимӗр ӗмӗр вӑхӑте пырать. Ҫак ӗмӗр витӗр тухмасӑр апата ан тиркетӗҫ. То есть ҫи мӗн кӑна лекет ҫавна ҫи. Вӗтет мӗнле планетӑсем ҫинче шыв ҫителӗклӗ тет. То есть хай бывает, знак та кашни, даже Марс ҫинче шыв тухмасть, пыр тухмасть. Вот. Ҫавӑн пӗлнӗ ҫав, ҫав сире чӑваш. Вот. Она никогда нам благодарен нас ӗнтӗ академик, ку докторантура, аспирантура пулса, питӗ ӑслӑ ҫын. Ҫак вӑл пӗрре тӗл пулчӗ темӗн тет. Хӑтӑваҫа атаха тет мӗн. Чӑвашлӑха тет ҫынна хӑварас тесен тет. Пуҫтарӑнса чӑваш тӗнне регистрацилетпӗр тет.

ыталра. Унта камсем ирӗчекенсем пултарнӑ. Катакасем ҫӳрес, сыснасем ҫӳрес ҫинче унта пулать. Унтан пӗр хӗрарӑм пурӑнать чӑваш хӗрарӑм ҫемйине. Ҫав чӑвашлӑха тытса пырать. Турсет, кӗтсе илет, ӗҫтерет, ҫитерет, ӑсатса ярать. Ӑна хӑйне никам та пушман иккен. Пӗр пуста никам та пулмасть, пӗр спаситель те калмасть. Ну ҫавна пушатӑрах. Эпӗ те ҫавна сӑнарласа пастушка тесе ятпӑтӑм. Кӗтӳсем. Тетӗн вӑл. А ҫавӑнта кунта палӑк. Унта нитӗк ҫав чухне. Ҫавӑнта пӗртен-пӗр ӗнтӗ чулран касса палӑк касса хӑварчӗ. Ун чухне чей пилтен парса чул илсе вӑрттан краҫҫа хыҫалта ампар хыҫӗнче ҫукута каҫса ларса лартса хӑварчӗ ҫавна.

Кунта Турӑ, вӑл чӑнах вӑл варӗнче ӗнтерӗнмен хире ӗнтсе. Лена Пихамбарӗ Тӳлексийӗ хӑрпанӗ ӗнтсе. А кунта Асямама Еваринти сӑрҫинче чӑваш шыранӑ куҫне ӗнтӗ мӗн тӑвать.

Улӑм ҫинче. И тогда купачасене туртнӑ вутти хытти нине колхозла те тытаттӑмӑр. Ачисем вара ҫав мекелесе ҫав кӗртеттӗмӗр хушас тесе пыртах. Васюк, ӳкеттӗмӗр. Вот сан пек ӳснемӗр. Вот эвӗр, вот ивгал, вот ҫав улӑм. Ҫав тана кажется, что кунта нет вӑрҫа тесе жок тет. Если мӗнле мӗнле курашиччӗ вара вӑрҫа синети?